mogaitse gore bore kopana gape mo bekeng e nngwe gape mo thulaganyong ya metshameko e le konka online mo motsweding fm mo re lebelelang jalo metshameko e farologaneng gompieno gape jaaka re dira ka metlha re tlile go nna le moeng a sole fela ba le bantsi ba itse ba ipotsa gore moeng o ke buang ka ene ke mang mme re na le moeng motshameka morago wa maloba wa setlhopha sa kaizer chiefs fa o belegwe ka dingwaga tsa bo di-80s um early 90s o ka itse gore ke bua ka mang o ne apara nomoro ya bolesome le bosupa kwa setlhopheng sa kaizer chiefs ba le bantse ba ithaya gore ke gone e nnang gone nomoro e kgale e le gone nomoro ya bolesome le bosupa mme ga ke tsamaye ke le nosi ke tsamaya jalo le warabile gaborone um eh, raurau raurau ka dumedisa bagaetsho ko gae ke go leboge oj ke dumedise babogedi ba konka online ke a bona gore gompieno yaanong o bontsha maitemogelo a go oj e ke tla tsaya se nka kwalelang mo go sone gore ga ke tsena ko lapeng ke kgone go tsamaya ntse ke oketsa kitso e ke nang le yone brasiti re go amogela re a dumedisa ebile um eh, botaka um eh, bagaetsong te ke le lebogo e le gore le be le ntirile mongwe wa lona gompieno ke tle ke bolele ko ke simolotse teng botshelo ba ka teng go fitlha mo ke leng teng gone yaanong um ke a leboga brasiti o tswa mo lelapeng la kgwela dinao fa ke sa fose um fa ke ne ke gola ne go na le motshameki ba re ke humphrey um ga ke itse le tsalana jang um wena le ene ee nte ke re ka bokhutshwane um nna ke le maoto gamfure o buang ka ene o ke ngwana wa ramogolo wa ka okay rre o kgwisa rraagwe letsele ee mme le ene o ne a tshameka bolo re tsalana ka le ka tsele le tsolo tla ke re hela ka bokhutshwane lesika le kana family e ke dirisa puo ya seeng ke family ya sports okay bokgaitsedi ya ka le bona ba kile ba go tshameka netball ko moseja mm. setlogolo sa ka ngwana kgaitsedi ya ka o tswa go tswa go representa south africa ko wembley ka tennis okay a utlwa ke gore a kere mo family e ya rakole eh. ke batho ba ba metshameko ba metshameko
johannesburg tata mothabile a ke tlogela gore johannesburg ke re soweto le bophuthatswana mo malobeng dilo tse pedi tse e ne le metsi le oli um fa o le ngwana o tswa mo bophuthatswana o tswa mo montshiwa o re o ya gauteng bagolo ba ne ba go makalela mme wena ne ra go bona o le setse o le kwa soweto o gorogile jang ko soweto tota o isitswe ke eng kwa soweto pele ga re bua ka kaizer chiefs nte ke simolole kwa ke e tseye kgaka jaana mo nakong e e fetileng ke re Go se go ya go tsena ko setlhaphong sa kaizer chiefs ke simolotse ko setlhaphong sa pretoria kellis ke tshotswe ke gascomane le dance tshedi gore ke go iteka ko go bone mme ya re ga ke le koo ka itlhela e le gore nna le batshameki ba gascomane le dance tshedi bone ba ne ba bereka mo stationeng se bone ba ne ba bereka mo stationeng eh. mme ga ka wa ga fitlha bo ntlheng ya gore nna le bone be re sa kopane sentle mme ka boela morago go boele morago ga ka be ke fitlha ke kopana le norman gold power makgetlha o ne a tshamokela setlhopha sa morokwa sa losi um eh, a ba ntlha a re ke eng ke sa go iteka ko setlhopheng seo mme be ke dira yalo mme ne ke ruta mo go na le sekolo se ne ke ruta mo go sone ka be ke ngwega ke ya go iteka ko setlhopheng seo sa morokwa sa lose yaka norman makgetlha a nang kopile go tsenang ka kwa ko gauteng ke kry-ile e le gore ba tshameka le setlhopha se sengwe sa golden eros kwa natal mm. and then be ke tshwanela gore ke ye go kopa boroko ko go mangwanako ko ga mangwanako e ne le ko tladi e le pleke ya maitiso okay itse gore pleke ya maitiso go na le katara di a lela ko mme mangwane a ba a bara a re kana motho o ke ngwana wa ausi wa ka o tlile go joina swallows kante moo go bo go na le balatedi ba kaizer chiefs gore ba dirile yang gore ba bolelele ewet nene the late ewet nene gore go na le motho mo tladimo o tlile go joina swallows mme ka nakonyana e rileng ke ga a tsena mo tilong eo ya maitiso a tla go ntsha ka go the very same night ka go traina le kaizer chiefs ka masego the full educate a ke sainiwa that's how i joined kaizer chiefs eh bra city go ra gore mo mo malobeng a go batliwa motshameki ka gore o itse o na le go ka o na le go ntlotlela gore a go batlwe motshameki o tlhare utlwang ena le bua mo ga re tlisa moreetsi tsa metshameko gore se bueledi sa ga mang mang tshwanetse se go bua le motshameki o rileng wena fela go tswa ga molaetsa o ga o le ko tladi gore wa go ikatisa setlhopha sa Moroka Swallows molaetso wa kgona go goroga ko go ba ba maleba ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ba netefatsa gore gone tsatsi leo ba goroga ko o leng teng ebile ba go isa ikatisong gore ba go tlhole gore a motshameki o diphatsa go kwadisiwang ke setlhopha so se gore ke nnete sa tshela motshameki ne a batliwa ka tsela e ntseng jalo kgotsa motshameki ga re batla go ka mo kwadisa ne go tsewa matsapa ka tsela e ntseng jalo ke tseela gore go ntse jalo mme gape ka bokhutshwaneng ka re Nka tseela gore Kaizer Motaung o na le lesego gore a bana le batho ba ba kgonang go mo direla mm. mo botshelong go tlo go buiwe ka puo e e reng ka seng e re sometimes to be a good player you need to have good players around you ke tseela gore Kaizer Motaung le ene o na na le batho ba ne ba ne ba kgona go mo direla because iwet e nene se Kaizer Chiefs e leng sone ke yone bontsi ba di-playera tse ne di tshamekela kaizer chiefs bontsi ba bone ba kry-ilwe ke iwek nene ke ira sekai fela ka bo tenten zimande shaka ncobo bo biza dlamini le teenage tlatla teenage dlatla o tlile morago oh, o tlile morago ke bua fela ka the founder members oh. members mm. eh o ile a ba utswa ba campile ko durban the risk e ne e tsewa ke monna oo e ileng ya kgosa botshelo ba gagwe go ya go batla um teenage letsatsi le teenage letsatsi le iwet ne na na tlhokafala ka lone nna le malombo we were the last players so tse ne di recruitiwa ke iwet nene ne re tshwanetseng ka be re tsamaile mmogo go ya go latela teenage Ongwe to find that na ka nne ke dula ko plekeng ya maitiso ne ke tshwanetse ke ye go thusa bosigo ba teng malombo a tsamaya le iwetnene kante that was the last day ya ga iwetnene ke ka mo ke reng ka bokhutshwane kaiser motaung o sego go be a ne a na le batho ba ne ba kgona go mo direla mm. kaiser chiefs I would say in a nutshell, Kayla, he o lesego. Yeah. Gore a ba bile le batho ba ba ne ba le ya bo Chinange, ba bo Clarence Molokoti, bo Ratha Mokgwatlheng. So batho ba ke bone ba ba dirileng gore Kaizer Chiefs e nne se e leng sone gompieno. Mo kgorogong ya gago ko Kaizer Chiefs, um ke ke rata go dirisa lereo la gore it's natural gore fa o tsena mo lefelong ga o nne ga o ga o ritibale gore ke mo lefelong le le ntšha um setlhopha se ntse ke utlwala ka sone o fitlhela bo mang ko kaizer chiefs ga o tsena ko training ko tsatsi la ntlha ko kaizer chiefs o fitlhela bo mang um ka bokhutshwaneng ka e beya gore ke ne ke le lesego gore ke be ke tswa mo teameng e tshwanang le wanderers e le an amisha team ke ya go joina a professional team like kaizer chiefs by then ke e beya yalo um mm. eh, Ke ile ka nna lesego gore be ke kopana le batho ba dinaledi tse ne di le teng ko Kaizer Chiefs ka nako eo gore ba kgone go mo botshelong go na le gore wena o tsena yang mo bathong approach ya gago yang mo bathong so mm. that in return le bone ba go tseya ka o leng mm. so so ke sone se ileng sa nthusa because ha ke simolola go tshameka game ya ka ya ntlha ke ile ka batla go itekanya le bone only to find that gore go nna go nna bothatanyana mo go nna le i was very fortunate gore ac by then o ne a setse a buile ka moseja a batla mo go nna a ntha a re bror don't try to imitate us tshameka bolo ya gago re tle re go kgone go go support-a mo teaming ya gago that thing ke yone e ileng ya ile gore ke relaxe ke tshameke bolo ya ka then they will be able to support me to game go tshameka game ya setse o e gopola game ya teng ke there ne re tshamekela le moroko wa saulos big 15 okay ke ne ke ya opposite le ka mo ba ne ba ya teng ke ile ka ntshiwa and that thing ile a nthusa because ga o tlwa ke re ne ke le sego gore ke ile ka kopana le batho ba ne ba ntse ka mo ne ba ntse ka teng bo ac ga utlwa ke re ke lesego gore ke tshamekile le le the whole team the founder members of kaizer chiefs unfortunately go setse ba le gona no go setse ba le kae i think six that's kaizer rata big boy big boy kgolwane big boy big boy kgolwane yeah and then be nna banks be nna jeki be nna maria maria ke bona ba se mo botshelo mo boka kwana ba ba sampana ba le botshelo mo boka ba ke ba kraileng thereafter bogota nna malombo le teenage the last players tse ne di saeneo ke the late iwetnene okay gantsi mo go tsa merero ya kgwele ya dinao ga o tsena ko setlhopheng o tshwanetse o itlholole maemo a gago ga no tsena ya ka ojena tlhalosa ga re bula eh konka online kgotsa re simolola puisano ya rona e re ya tsela gompieno o buile gore go o gorogile ka tseleng tsenyang ko setlhopheng sa Kaizer Chiefs ke batshameki ba feng ba ne o gaisana le bone ka nako eo gore o kgone go ka feleletsa o simolola motshameko gore ke tle ke utlwe batshameki ba ga jaana ba tlhalosa gore Ga o tsena o kgona go fitlhela go na le batshameki ba le bane ba ba tshamekang maemong a e leng gore o tshameka mo go one ebile ga gone opo ka go letlelelang fela gore o tseye maemo tshwanetse a gobale pele pele ga o tsena
ke tsaya gore mo go rona ka nako ya rona ne re le tshego because team e ne e sa nne le dipila tse forty yaka oh. re banna le forty rona ne o kry-a re le seventeen mm. e le eleven e e tshamekang e be nna le four mhm. e e ko benching mare go ntse go le yalo o ne o eletsa o mongwe gore a le male gore o kgone go tshameka o kgone go tsena go tsene go bone ntshono eo ya gago eo o ne a tshwanetse le ene a lwane le position ya mhm. gagwe e seng yaka gompieno ga player ya leina le e rileng e lemetse ga e ntshiwa beke e tlang ya tsena ga gona mhm. competition
o dirile ka fa tlase ga bakatisi ba bantsi um ga ke itse gore a o kile wa feta mo tseleng ya ga orlando caseras um o dirile le bo joe freckleton fa ke sa fose mario tuane
o dirile le ba bantsi mare go setse o na le o mo gopolang o mo gopola ka ya dilo tse dintle nako tse dingwe gopola ga se gore gopola coach ela ka gore he was the best coach eh. go na le o mongwe kgona go mo gopola gore a ah, mare coach fa Eh nna le ene re ne re sa utlwane sentle se ke ne ke se tshameka ona sa se batle mare nna ke itse gore se ke se dirang ke se se siameng
eh, I would say either way yeah I would say I had good coaches three coaches yeah. ba ke fitileng kana botshelo ba ka o fitileng mo go bona mm.
yeah let me start with Mario Tuane Mm, e re ke re E- Eddie Lewis ya Eddie Lewis Eddie Lewis ya Eddie Lewis o ne a coacha Vetse a coacha Kaizer Chiefs o ne sa tshameke mo liking e one ka nako tseo ne re tshameka mo di- mo leaking eo ke ra o tsho coachitse Vetse o a batla coach ko Kaizer o Chiefs Kaizer Chiefs he o ne a re fa freedom ya game freedom ya game in this manner he would say sometimes ka puo ya bone ya seeng a re a player is a better judge in the field of play because ka nako tseno o kry gore le plana dilo tse di rileng ko training mm.
but situation e tlhaga mo gaming o kry e farologanone le plan ya lona ko training so as a player in the field you are the one to make the decision mm. then mario tuane mario tuane he was a mafia uh, Se a re diretseng sone ko Kaizer Chiefs o dirile gore ka nako re ne re sa bone madi ne re gola 50 rand ga o le mo bencheng it was 40 rand it was a lot by then mm. e ne e le ntsi ka lebaka la gore ha ke tlogela teaching ka 1976 i was earning 76 rand ha ke ya ko chiefs e fitlha nna 200 rand re tshwane le mo re ya ko go ya ya dicoach mm. mario tuane o ne a na le sosa gore a kore a khatle a encourage di di di di playera mm. because o ne a khona go go bolela gore ha o bone tshono ya go tshameka e dirise because ka osane you might not get that chance yeah. so explore le botshelo bo ntse yalo ha o bone tshono mo botshelong ya gore o kgone go collecta se o se dirang se dire ka nako mm.
and then friggleton o ne a le ka tsela e nngwe e le ene le ga le mo botshelong re a farologana mm. re la bitsa ka nako tse dingwe ga o tsena mo mo ga o ilatise ba gore ba re go na le bana ba ba highly gifted normal gifted less gifted and retarded ba mm. farologana batho tshwanetse ba tsenyebotlhe botlhe le bone ba ntse fela la ba katise so frekelton bothata ba gagwe o ne a batla go tshamekisa rona african footballers ka style sa manyesemane yeah problem ya gagwe e ne e tlhaga fa but now le ene re ile ra mo direla motlhofu ka gore ha re tsena mo grounding re fitlha re itirela se rona re naga re bonang gore se ka re direla mare bothata ba gagwe o ne a kgona gore ha o dira se a na sa batho gore o se dire o na sa tshabe go go faena salary ya gago
Motho a setse re buisana jalo le Mawethu City Council City Kule ba le bantsi ba mo itse jalo mme ke batla re tle mo ntlheng e eh, Bra City wena le Jomosona go ne go na le selo sa gore a ka ba tlhola botlhe Jomosona mme a tsena ko go sylvester kole o a ema ga ke itse selo seo um o ne o se itse kgotsa o ne o tsena e like a normal game fela maro bo bona gore o tshameka sentle ga o na le ga o tshameka against jomoson
in a nutshell i would say that guy he made me what i am today or to be known because uh, jomo he was untouchable yeah he was a magician mo football mo mo ball a tshwere ball so kaizer chiefs had a problem ha e tshameka le setlhopha sa pirates by then ne re tsampa na re coachwa ke the owner ke e leng kaizer motau and then
ne ke tshameka mo medleng ka nako eo so kaizer a ba decide golo mare a mare a ona sa itse go maka a isa sa itse go maka na le malombo we were good in marking mm. and then a ba re ka gore malombo he is hard and strong a kgone go tla go kry-a di-lose ball nna ke dule fela mo go jomo and then kaiser said to me arcity this is your chance to exploit or to gore o tlhagelele yeah. ke kopa ko jomo a yang teng him but if he goes beyond the halfway line mo tlogele wena a tle the side because pirates e ne na le bokoa ba gore sengwe le sengwe ba se simolole mo go jomo but mm. now failing to think le bone ba palelwa ke gore ba sa fa jomo rather than le gore a nkise kwao and then everything a ba e tshamkela mo go ena so mo go nna e ne e le motlhogo because nna ne ke distepa fela the play ya gagwe bo go fela and then I became famous. Even today, yeah. people are still saying I was the only person o kgona go neutralize chomoso dumela gore i was the only person o na kgona go baka chomoso being a star by then yeah mm. o no o no prepare yang bra city ha re tshameka metshameko e tshwanang le o ntse o tlhalosa o je ka one ke metshameko e leng gore ke motshameko wa soweto dabi ke tsaya gore a leisana gape a leisana tlase gape le setlhopha sa maroka swallows ke motshameko e leng gore o lebelelwa thata ne le ipankanya ka tsela e ntsi yang ka nako e ka gore batshameki ba ga jaana tle ke utlwe ba re Ka beke ya Soweto Derby o tswa ko tlung o ya ko ikatisong o tswa ko ikatisong o boela ko tlung ba patelediwa ga ba bodiwe lona ne le ne le dira ka tsela e ntseng yang go bankanyetsa metshameko e tshwana to me it was a different way because i had a problem le mapodisa a joburg i would say um ga re tshameka le pirates nkile ka tshwarwa gabedi ka tshwarwa gabedi gore ke sa kgona go tshameka game usually ga ne re tshameka le pirates ne ke tlisiwa mo gae ke tla go jiba ke tla go collectiwa friday ga go tshameka le i remember one day ke na le girlfriend ya ka o ileng a feleletsa e le mofumagadi mare o tlhokafetse ka 2011 mm-hmm. ke na le ene ke tshwarwa ke mapodisi ba nkisa ko number four number four e ne le tronko ya di-criminals so luckily a ke tsena kwale ke kry-ile e le gore go na le mapodisi a favang pirates number four e ka ko hillbro luckily a ke tsena kwa ba mangwe mapodisi ba ba botsa gore ke batla beke ba bole gore ke tshwerwe and then ba ba nkgisa ba ngwegisa then ke ne ka taboga from hillbro to diagonal go ya go tshwara taxi ke ya gae kante by there ka nako eo mofumagadi o ile go reporta ko kaizer city gore ke tshwere ba mpatlile di-police station tse tsotlhe ga ba ise bake bangwe ba kry so ga ke tla mo ke araba karabo ya gago ke rapotso ya gago rona game e nngwe le nngwe ne re e tsaya fela ka mo e tlang ka teng mare ha e tla mo pirates it was different because ne re ka jewa ke di-team tse tsotlhe mare e seng gore jewe ke pirates because ha o jele ke pirates e ne re silwafaletsa di-supporter tsa rona ba ne ba ka jewa ke ditlapa tse dingwe seng gore ba jewe ke kaizer chiefs i remember one day by then rona di-playera tsa di-team tse dingwe re le di-friends nako tse dingwe tle re ntse re tshameka te re kgona go bua gore jens ga le tswa mo le ako kae mm. be re plana gore re ako kae re tla lwana ka yone ninety minutes but after game le ditšhomi gape re ditšhomi gape so bogomo ka nako ya rona no go ntse go ntse go ntse fela yalo but now the, the thing e ne e dira gore re kgone go ipaakanya especially re tshameka le pirates e ne le mantswe a ne a tlhaga mo go kaiser because he would say to us guys sometimes you should bear in mind gore some of the players di kry di-spectators mm. di-supporters tsa lone ba tlile ka ten ranta ya bofelo go tla go le sebelela ba bangwe ba lole le family gore ba tle go le sebelela and then lona be le ba disappointa so that thing it was glued in our mind mm. gore re tshamkele di-supporter tsa rona gore tsa salary ne re di tsaya morago but the first thing e ne re gore to please our supporters ah ke gore ke se ke ipotsang gore a di-player tsa gone yaanong ba na le that thing in their mind or sa bone ba shebile as long bone ba ba duelwa mm. gore go lose ga se sepe mo go bone so that's ke yone fela e mm.
go itense bra sitse go na le go na le eh, selo sa gore ba tshameka morago ke batho makgwakgwa um eh, o re fa ba le mo lebaleng tshwanetse a tswana le karata mo nakonyane e khutshwane ke kgonneng go lebelela o tshameka kgwele ya dinao ke sene setse ke le monnye gone ga ke gopole ke go bona o bona go te o gobetse kgotsa o bone karata e khibidi selo se sengwe se se ne seng gagamatsa ka wena rabi fa borasitse a tshameka ba tshameka morago bontsi jwa bone ba ba dikausu kwa mangoleng borasitse dikausu tsa gone di tlhola di le kwa tlase mme o itse gore fa o le motshameka morago ga gantsi ba ba itshireletse ee. ya ga ke itse ga o kile wa nna le bokarate khibidu wa tswela ko ntle lobaka kgobalo ga ke gopole a ise ke nne le yone le eo la se ke nne le yone kore mo mo botshelong ba ka ba football ke ne ke ipolela gore motshameki o ke tshamekang le ene mm. o theogetse le nna ke theogetse mare yaanong ga ke mo tlosa botlhoko sa gagwe gore a benefite wa go benefita yang ga ke mo lematsa mm. Ke se ne se le mo tlhaloganyong yaka and sa bobedi ne le gore re tlile go tshameka bolo sa ka ke go tsaya bolo fela and then be ke ke tshamekisa di-teammate tsaka yeah go na le nako e nngwe ke fa go ne ntla go fetoga ga ke tse o tshamekile o tshamekile le bulu o tshamekile le jeki mo mo motho ne bidiwa four and five bogologolo um o tshamekile ke batla go tla mo nakong yanong ya ga ya ga brixton tower go na le nako e 1984 o ne le teng mo setlhopheng seo mpolele ka setlhopha sa 1984 le tshotse sengwe le sengwe ka 1984 go ne go diragalang ka ngwago um nka bua gore ga tlhogopola gore ne re coachwa ke mang um ne le ted ted dimitri
tete kgotsa jo ke nana le joe ne le joe fregelton
ke joe fregelton ke joe fregelton ee. potso ne e reng kana potso ya ka ke gore go diragetseng ka 1984 gone e ne le eng se ne se le rotloetsa thata jala go fenya sengwe le sengwe mme ebile um o ne o tshameka le batshameki ba ba farologaneng ne ra bona gape ka brixton tower jimmy jubert o ke to le tsholeditse thata wena le ne kwa setlhopheng sa kaizer chiefs um
a re simole ka 1984 go itletse go itletse fela gore lefenye dijana tseo kgotsa go na le maikaelo mongwe go setlhopheng ke tsela gore ka mo ne re le ka teng hela ka ne ke fetsa go bua gore ka nako ya ga kaizer motaung re coachwa ke ene everything was to please our supporters yeah. because go wineng cup or go wineng game mo go rona it was something else ke ka e compara le team like real madrid yeah. real madrid e tshwana le kaizer chiefs by then kore each and every game to them it's a final mm. so mo go rona no go ntse yalo re na le moya wa nka e bja ka puo ya seeng ke re we were playing for each other yeah ko re no go sena kwa- kwa- kutlwano ya rona ko ntle ga motshameko or le ko ntle ga motshameko le mo motshamekong re ne le so- re le so se le sengwe ke dilo tse ne di dira gore re fenye

ke tse o na le sengwe pele ga ke botsa ntlha engwe gantsi a re kaizer chiefs yaanong ke bua mo nakong e e leng gore ke e tshetse e, e nnyane e bra city santse ke tlo go nna lobaka um a re kaizer chiefs le fa gone le kgale ba sa bone katlego mme leina la kaizer chiefs le tsamaya le dikgele yaka o jentse a go botsa gore um a ne le itse kana ka ngwaga yo ne le fenya dikgele ka go latelana le tswelela go ka fenya sengwe le sengwe kgotsa dikgaisano tse le tsa karolo mo go tsone Ga le lebe, ga o leba go mo tsotlhe tse e leng gore le di fitlheletse, a le tle le le dule fela le ba e leng gore santse ba le gone mo tshelong ka kwano kgotsa le buisane le dirisa megala gore se re se dirileng se pateletsa gore batshameki ba tla latelang le ba santse ba tshameka ga jaana ba tswelele go ka godisa katlego ya setlhopha ka gore go bua nnete setlhopha se se lobaka se sa sa dire sentle yaanong katlego e le nne le one e ile gore Kaizer Chiefs go te Kaizer Chiefs bogote dikgele maikutlo a go fela ka seo ka gore setlhopha se lobaka se se sa tle go leshekere eh,
nka e bea ka tselentsenyana ke re um mo gongwe nkana ka re motlho mongwe e dirwa ke gore tlhwatlhwa ya maloba le a gone anong ga di tshwane mm. mo goreng gore Ke tseela gore nako tse dingwe di batshameki ba gona yaanong ga ba na kutlwelo botlhoko mo di-support-eng tsa bone because go tlhoka kutlwelo botlhoko mo mothong o go support-ang e utlwisa botlhoko because these people they are spending so much. Imagine motho a tswa ko Natal Spruit a ya Durban a go go sheba o tshameka o sena kutlwelo ya go tlhoko ya gore motho o a spender wena as long o kgona go tsaya salary ya gago e feletse o tshamekile ga wa tshameka ke tseela gore e tshwanetse e bokoanyana bo ke belaela bo teng mo di-playeng tsa kgona no ga ba naganele di-supporta tsa bona and then there's one thing e di-playera motlhomong ba e lebalang gore mo botshelong ba football football it's a talent and the talent o tshwanetse o e berekise mm. and football botshelo ba yone bo bokhutshwane and o tshwanetse o enjoye o enjoye the period e modimo a go fileng yone gore o tshamekise talent a go fileng yone
gona nako e nngwe ke tla ke bone bra k ya lebitsa Bana ke na le go le bitsa le ya ko nkile ka le bona ko dubbing or le ko f and b um batshameki ba maloba e ne le yone ntlha ya gore ka gongwe le bue le batshameki ba kgotsa e ne le fela go le laletsa gore le tle ko ko motshamekong no no no ne ba re invitile hela go na le last nyana nako e ba celebrate re ba celebrate eng a ke a kgona go ya ne ke na le le leso Eh. eh ebile ke ile ka nna le ditlhong ke founelwa ke macathy a re ko botswana mpotsa gore why ke seo ko Ko- ko- ko ko- kopanong ko- eo. yeah. then be ke mo tlhalosetsa ka fela gore I had a funeral, so I couldn't attend it. go go na le- go na le batshameki ba ba neng ba tla ko chiefs ba le bannye um le ga jaana ga ke re ga gona batshameki ba bannye ba batlang um mme ke te batle batimeli ba bangwe ba nako ya gone yaanong ba tle batimeli fa ba tsena ko setlhopheng se se tshwanang le kaizer chiefs ka nako tsa lona fa o ne le koo fa ke gopola sentle mafa o tlile morago a se tsa le monnye o go fitlhetse ko kaizer chiefs a fitlha itirela leina max maponyane um eh, dr khumalo o tlile o setse o le teng kwa kaizer chiefs a le monnye bontsi e maphike jalo le ba agile jang batshameki ba kgotsa bile ba tsena ba ba lema gore no setlhopha se ke setlhopha se se tona um re tshwanetse ra dira jalo bo maphike bo doctor bo abel shongwe ba go fitlhetse ko setlhopheng sa chiefs um ka bokhutshwane teke ya rabjalo ke gore ga ke itse gone yang gore um Kaizer Chiefs tla ke re ke bue ka Kaizer Chiefs ka re ke batho ba ke tswang ko go bone mm. gore mo developmenteng ya bone ba e bereka yang but anyway dingwaga tsa maloba le tsa gona anong ga di tshwana mm. ka nako ya rona ka bo doctor reserve site ya rona ne re traina le yona every wednesday okay mo e leng gore e tla re traina le bone S- s- sometimes eh, re- defense ya reserve side e tsenngwa ko first team ya first team e isiwa ko reserve side the same applies to middle field and then sometimes ha go na le di-friendly tsa senior team go tsewa some of the reserve side players eh, ba tsamaya le le first team And then sometimes ha reserve side e na le di-friendly some of the after game a re sena go tshameka go announcewa gore senior players two, two defenders two middle fielders one striker e tsamaya le reserve side so that thing e ile ya ira unit ya rona le reserve side ya rona or freedom to these guys gore ha ba tla mo first team ba sa imelwa because na ba tla ba setse ba re tlwaetse mm. that is why e ne e dira gore e nne matlek though bo doctor bone ba goletse ko teaming doctor e ne e le ball boy ya ga bank setlhodi ha ke joina chiefs yeah papa ga gona sa batla tsam ka bolo total so bo lentini bo ntsi bo tshepo ba tlile ka tsela e yalo gore ha ba joina first team mo go bo se go se go se boima mo go bone o oh, no yaanong ke a tlhaloganya ke ne ke ipotsa potso e gore nema Eh batshameki ba bane ba tsena fela o bona ba setse ba ba setse ba fitlha ba ba ba ba ba ba siame tla re go stopeng sa Kaizer Chiefs. Ke batla re tswe re tswe re tswe go senene kwa re ntse re bua ka fa o no tshameka kgwele ya dinao. Em ya re o tswa mo kgweleng ya dinao wa tla go nna mokatisi. mo ditlhopheng di le pedi mo ga ke itse gore o tlogetse kgwele ya dinao e le dingwaga di setse di go bolelela gore a ah, mangwele a tlhola a kgona jaanong kgotsa o bona gore e ke e tshamekile thata jaanong o bo tla go katisa go pharologanyo e nnile yang go ile ga nna jang mo leetong leo pele nka fitlha ko ya go tsena mo ditlhopheng tse dingwe um ke retire ka eighty nine ke sena go joina chips ka nineteen seventy six ke tshameketse since the full 13 years yeah eh
gore ke tlogele ko kaizer chiefs ne ke bona bokgoni bo ke bo dirileng kana bontle bo ke bo dirileng mo setlhopheng seno yaanong ke sa batle go senya bontle bo ke bo dirileng though ba tle ba re protect the beauty that you have done yeah. so ke dirile ka tseleo though kaiser le ene nako o ne a sa batle ke re tsena because i remember ha re kwala ka 1989 ke ba raya ke re jens let me just thank you for the extension of family e ke nang le yona mo go lona i'm retiring kaiser ba stop and re city is joking and i was retiring because ne ke batla go sireletsa bontle bo ke bo dirileng mm. that is why le respect ke sampana ke sampana ke na le yone mo go lona maybe is because le ka nako e tla ke re maybe ke ka mo le le moeng wa lona ke yona seo seo because go itirela bontle bo ke bo dirileng mm. then ha ke tsena mo gae Because gore ke tle mo gae ke tlisitswe ke le baka la gore some of the supporter tsa Chiefs ba ne ba mpromisa go ntsenya bullet ke sa tlhole ke batla go tshameka. Yeah. I remember no go tshamekiwa JPS. JPS ha ke a e tshameka. ha chiefs e sena tswa ke pirate the following day some of the supporters se di tlile mo go nna ba mpotsa gore mfoetso o ya jabula ma o bona se jewa mm. motho a tshwere suna o se bona ka matlho Yeah, then I decided to resign ko mmerekong ka ne ke bereke ko premium e leng company e ne e sponsors eh, kaizer chiefs eh, e i resign i came back to mafikeng be ke fitlha ke ikhopotsa setlhopha sa grand ka wanderers ke mo sepodisi se ileng sa mo kopa gore ke tlo go ba coach oh, ke joina sepodisi ka 1990 I retired 2014 mo sepolising.
Brasiti, eh batshameki batshameki ba ba leng gore ba na le tshono ga jaana gantsi go lwa ka maitsholo a bone go na le sengwe se ntse o se bua gantsi o buisana le rona ebile o bua le oj o re ne le kgona go ka lwa mo metsotsong e le masome a robong ninety minutes be le ka botsana gore morago ga motshameko re ya kae ne ke lebeletse mo biking e o je kgang ya ga gabadino mango kotsi ya sejanaga go kaiwa gore go na le makgarebe mo sejanageng go kaiwa gore um eh, tatofatso di ka ga a na itshietse mm. ne le kgona yang ena ka ka lifestyle ka gore lifestyle ke mathata mo mo Africa Borwa ga ke ga dinako ga di tshwane mare o tlhalose sengwe fa la re simolola puisano gore ko no nna gone go tla di ne kgona go kalla dikatara mm-hmm. ee lifestyle e ne le kgona yang
uh, on my side i would say ne ke le sego gore ke na le batsadi ba ke ne ke na le bone strict because ke bua fela ke utlwa pong ya seng e re mm. in life you set a standard and you compete with the standard mm. mo botshelong o beya motlhala ba batlang ko morago ba latela mo go nna se se beilweng ke batsadi baka ro rotlhe Ro rotlhe ko gae re seo se le sengwe re ithutile seo se le sengwe se re se rutilweng ke monnamogolo but now ke boela ko dithimeng Kaiser o ne a tla re a re guys protect your appearance because whatever you are doing se se wrong se tla tlhaga se go ntshe mara ga o dira se sentle ga sena go tlhaga those are ke dilo tse ne di di kgona go gore re kgone go sireletsa seriti sa rona um puo e ne e tle e buiwe ke di-official tsa chiefs before game and after the game ke dilo tse ne di re thusa ba re bolelela gore re tshwanetse re itshware yang because whatever you are doing se se wrong se reflectela ko ko club
so fa o ne ko green ka wanderers ke tla boela ko wanderers ga se o tsamaye o leke go utswa batshameki ba wanderers o ba isa go kaizer chiefs no
eh i remember game e rena ra tshameka game le kaizer chiefs e ko ko odi ko odi mm, ke a e gopola e wanderers e ne e le ntle by then ke a e gopola eh, ne go na le boheri special bolifi ka nako yo, eo just unfortunate re go- re be re sa ja chiefs by then yeah but now Some of the of supporters ba tshi ba ba tshi ba ba mpotsa gore ha go na gore o ka dira plan for for chiefs for chiefs eh na ha zange ka plan na ka ipela ka ka bua fela gore batho because na ba bone Timothy le seana oh ga se wena ga se wena o itseng timothy
ba ne ba mmone okay all right morning
be ke ba bolelela gore ba ka go bona di-officiale tsa wanderers uh-huh. and then ga diragala se se diragetseng Timothy a ba tsamaya a go iteka lesego le eh. a ke re mo botshelong ga o le motho wa compare gore a ha nka botshelo ba ka bo ka siama gore bo ka se siame yeah. se siame yeah. he was a good player and he was capable go ka nna star sa sa kaizer chiefs mm. but he decided to come back home and ke tseela gore le mogwae mo o tshela sentle he's at home yeah mo botshelong ba tle ba re great man tried and failed but never failed to try he tried ka mo saeteng ya bolo a e tlogela a lebelela dithuto tsa gagwe a logelela mm. because education it's a lifetime talent no one will take it from you yeah compared to
to to dilo tse dingwe tsa lehatshe tse re sa itseng gore di tla felela kae motho a tse ke a solofela gore o ntse o itumelela jalo puisano ya rona mme ke itseng gore setse e tle go fitlha jalo kwa bokhutlong mme ke batla re lebelele fela bokhutlo jono jwa beke le bra city um pele ga ke ya ko obracity re lebelela fela makgaolakgang a bokhutso jone jwa beke a o na le tsholofelo mo mokatising o mošwa chiefs ntse sa dire sentle mo dingwageng tse di fetileng o bone eng wena mo metshamekong ga ke itse ke batho ba batho ba tsositse modumo um a ke metshameko e mebedi ga ke itse kgotsa wena o bona sengwe go tswa compared to chiefs e e fetileng Eh, nna ke tsela gore sabe ke bona ka motshameko wa bone ba ne ba tshameka le tlapenetso ko africa ko bloemfontein eh, young africans four one ele ne ke ntse ke raya batho ke re four one ga e dire sepe mm. shebelela motshameko le metshameko e ne re e tshameka mo ngwaga e fetileng o na le pharologano a e dirileng Eh, ka mo a leng ka teng he's a disciplined somebody and very firm somebody i would say eh go tla tswa fela mo di playereng tsone ka bo tsone gore whatever se a ba dirisang sone ba se tsenya mo tirisong go kana mo planning mm. mare ena o tle o dira pharologane mo setlhapeng se ke ha di-supporter tsa chiefs di ka bona chance because eh di-supporter tsa chiefs ba spoiled yeah
ba sentswe ke lona tota ya ba sentse ke lona tota katlego e fetile katlego e tle e fetile
re ya moses mabida ka satertaga um fa o lebelela fela maikutlo a gago bona eng stellenbosch se gagamaditse batho ba le bantsi tota mm. eh, ka mokgwa o ba tshamekang ka gone commitment e ba nang le yone ga ke itse wena fela jaaka motshameki wa maloba o wa go bona motshameko o ntseng jang um yone ya go nna motshameko o maleka 50-50 yone ke tsela gore ya go nna gone um cup game le league game there's lot of difference yeah go dependa gore ke mang o se bete go tsaya di-chances yeah.
but uh,
ke sa etse gore nkile ka favor setlhopha sa pirates mare yona ke fa gore e na le edge ya gore e wine cup o oh, kana ma-chiefs ke ma-pirates ke na le go lebala sese sa gore pele ga o nna le chiefs o ne tshwanetse o bone o le le pirates kgotsa le swallows ee di ntse yalo ditlhophang di le pedi fela ka nako eo di le kaiser chiefs le yone pirates le tsa ko durban eh, ke ra swallows le le, pi le swallows le pirates ee. e be nna bo amazulu bo golden arrows ko yanong bontsi jwa batho bane ba leka kwane bane ba rata chiefs le pirates fela motho tse re gore ga kwa bokhutlhong jwa metshameko mo sekhutlhwana sa rona sa metshameko re itumeletse gore re na le yo o kileng a tlisa boitumelo mo difatlhegong tsa barateli ba tse di ba kgwela dinao ke bua jalo ka ba ne ba bitsa city council ka nako eo sylvester city cole ke enong re e le moeng wa rona mo letsatsing la gompieno so lefelela gore o itumeletse jalo um puisano ya rona rabi a re garele rasiti re lebogetse nako e re fileng yone um re motlotlo ka wena mme yaka o jeng tsa kaya o botlhalositse gore makgaola kgang a go leba kaya re tla ba gopotsa re go eletsa tsotlhe tse e leng gore di dintle mo go tsa merero ya kgwele ya dinao mme ke tsaya gore go nna teng ga gago mo gae go nna ntse re go bona o itse gore re motlotlo ka wena ebile re ipela ka tsotlhe tse o kgona go ka feleletsa o re direla tsone mo porofenseng le mo nageng ya aforika borwa o je ke yame a re tswaletse motho ese re kopana mo bekeng e tlang bye bye Two.